Yn ystod y clo mawr, mae Black Lives Matter neu Mae Bywydau Diobwys wedi cael tipyn o sylw yn rhyngwladol. Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae'r gymuned o bobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn gyfatebol i oddeutu pump y cant o boblogaeth Cymru. Ymhlith y ganran hon, mae rhai ohonyn nhw yn siaradwyr Cymraeg, felly es i ati i siarad gyda Emily Pemberton, un o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sydd yn ystyried ei hun o dras Cymraeg Caribïaidd, I siarad am ei phrofiadau hi fel siaradwraig Cymraeg o leiafrif ethnig. Sut brofiad oedd tyfu lan fel rhywun oedd yn siarad Cymraeg o leiafrif ethnig?
I fi, oedd gen i profiad eitha ffodus lle oedd gen i pobl o gwmpas fi oedd yn groesawgar, oedd yn gyfeillgar, a fel plentyn, fi'n credu mae plant yn eitha dda am jyst derbyn pwy sydd drws nesa i nhw yn y dosbarth, yy, creu grŵp o ffrindiau. Oedd gen i athrawon oedd yn cefnogol a pethe, yym, ond fi'n credu oedd profiad fi wedi mynd yn fwy positif wrth i fi tyfu'n hun, hmm. mynd i ysgol uwchradd, achos oedd pobl yn amlwg efo gwell dealltwriaeth, um, o timod, gwahanol hi- hi- hiloedd, credoau, ieithoedd. Felly, oedd gen i, yn bersonol, ges i profiad weddol positif, yy, yn tyfu lan yn yr ysgol fel person dyn siarad Cymraeg. I fi, mae'r profiad prifysgol 'di bod yn rili gwahanol, achos dych chi'n tyfu lan yn Caerdydd, yy, yn yr ysgolion, ac yn sydyn dych chi'n symud i'r prifysgol, i'r bubble bach 'na yn Cyteis, a mae o mor amlddiwylliannol, ma'ch darlithoedd chi, dych chi efo pobl o pob man yn y byd yn eistedd drws nesa i chi. Felly, i fi, mae'r bubble bach 'na o Prifysgol Caerdydd, mae'n teimlo'n rili really wahanol i fel profiad fi'n tyfu lan yn yr ysgol, um, achos dyn ni gyda'r holl fel myfyrwyr ryngwladol, mae jyst yn fwy amlddiwylliannol, a mae'n fel, um, Yn teimlo bach fel dych chi yn y byd go iawn. Sut wyt ti'n teimlo am y gynrychiolaeth sydd ar hyn o bryd o leiafrifoedd ethnig sy'n siarad Cymraeg? Mae'n hen amser bod pobl yn dechrau gwneud mwy, bod y wasg yn dechrau gwneud mwy, bod y ffigyrau yn dechrau dod mas a mae pobl yn cwestiynu pam, pam, er enghraifft yn ysgol fi, pam oedd ddim athrawes neu athro du gen i? Yr holl ffordd o meithrin hyd at blwyddyn tair ar ddeg, mae pobl wedi dechrau deffro, fi'n credu, i'r pynciau 'na, mae pobl yn ffeindio bach yn fwy galed. Mae'n bwysig bod pobl Cymraeg yn, pob person Cymraeg yn cymryd cyfrifoldeb o ran y shift sydd wedi bod yn y naratif yn y wasg ar Twitter, o ran cydnabod mae pobl di Cymraeg yn bodoli, a dan ni eisiau bod yn rhan o'r sgwrs, ond dan ni ddim eisiau bod yn rhan o'r sgwrs pan mae y topic ydy hiliaeth o hyd neu uh, pethau fel yna. Dyn ni actually yn gallu bod yn rhan o'r sgwrs os dyn ni'n sôn am addysg, os dyn ni'n sôn am iechyd, os dyn ni'n sôn am um, tlodi neu unrhyw beth. Mae'n debyg fel unigolyn bod Emily Pemberton wedi cael profiad eithaf ffodus yn tyfu lan fel siaradwr Cymraeg o leiafrif ethnig, ond ar y llaw arall mae'n credu bod yna ddiffyg cynrychiolaeth o'r gymuned hon yn y wasg a'r cyfryngau ac ati. Dyma drafodaeth gan Kizzy Crawford, y gyfansoddwraig a'r gantores, am y gymuned o siaradwyr Cymraeg o leiafrifoedd ethnig. O'n i'n teimlo'n unig iawn i ddechrau band gyda, ond nath dysgu'r iaith Cymraeg a siarad yr iaith i helpu fi deimlo fel o'n i'n gallu ffitio mewn, er o'n i'n rili ymwybodol o lliw fy nghroen. O'n i rhan fwyaf yr amser yr unig person brown yn y dosbarth, pawb arall yn wyn. O'n i ddim yn ymwybodol o pobl du oedd yn siarad Cymraeg pan o'n i'n tyfu lan. Nes i ddim dysgu lot am hanes pobl duon o gwbl, oedd 'na falle un neu dau wers ar Martin Luther King a 'na gyd rili. O'n i ddim yn gweld y cynrychiolaeth wrth i fi dyfu lan, felly dyna'r reswm arall o'n i'n teimlo'n rili ar ben fy hun. O'n i wastad yn poeni pryd o'n i'n cerdded o gwmpas Afon Aeron bydd pobl yn gweld ni fel teulu ar ei wylie. Felly o'n i wastad yn dweud i mam plîs paid siarad Saesneg. Hefyd fi 'di cael sut gymaint o cefnogaeth ers i fi dechrau neud cerddoriaeth, ch'mo' o Radio Cymru, Es Pedwar Ec a a jyst y sîn gerddoriaeth Cymraeg. Ma' angen fi dweud diolch am hwnna. Ma'r ffaith Fy mod i'n siaradwr Cymraeg o leiafrif ethnig wir wedi helpu fi adeiladu gyrfa. Dwi'n meddwl falle un o'r rhesymau am hynny yw oherwydd chi ddim yn weld lot o pobl du neu brown yn y media uh, sydd yn gallu siarad Cymraeg. Felly pryd nes i dechrau, ges i lot o gefnogaeth a oedd hyn- oedd hynny'n wych a nath e roi lot o hyder i fi. Mae'n amlwg bod y ffaith fod Kizzy Crawford yn aelod o'r gymuned o siaradwyr Cymraeg o leiafrifoedd ethnig wedi bod yn bryder mawr iddi hi wrth dyfu lan. Fe wnaeth hi lynu at ei chyfoedion oedd yn rhannu'r un fath o brofiadau â hi. Ond yn ei gyrfa gerddorol erbyn hyn, mae bod yn rhan o'r gymuned honno wedi bod yn fendithiol iddi, ond eto mae'n teimlo bod angen mwy o gynrychiolaeth o'r gymuned yn y cyfryngau. Mae gan aelodau o gymuned y siaradwyr Cymraeg o leiafrifoedd ethnig brofiadau gwahanol yn amrywio o'r negyddol i'r rhai mwy positif, ond mae angen sicrhau ein bod yn codi ymwybyddiaeth o'r gymuned hon a'i bônt yn derbyn hawliau cyfartal.